Litteralment il-mużika ta' Mike niżġet l-istorja tal-mużika Maltija. Kull min jaf lil Mike jaf kemm hu fanatiku tal-karozzi klassiċi. Jekk trid tiqba' ħabib ma' Mike, jekk tirkeb fil-karozza tiegħu, ara ma tħammiġilux. Illejla ħa nisimgħu storja kif karozza minn tiegħu waqt maltempata spiċċa juża isha dgħajsa. Niltaqgħu ma' Mike minn hawn u ftit ieħor. F'Prime Time,

Serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time l-edizzjoni tal-lum. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi nħeġġeġkom tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi hemmhekk ħa ssibu vidjow bil-proċess kollu kif tippreparawh u nixtieq nisma' naqra minn għandkom jekk ħa tippruvaw tippreparawh intom ukoll x'riżultati kellkom però x'taħsbu naqra minn dak li qed nipprepara. Illum jagħlaq 82 sena il-kantant Amerikan Bob Dylan. Bob Dylan huwa wieħed minn dawk il-kantanti li l-mużika tiegħu u leħnu huma ikoniċi, mużika li ma tmut qatt. Storja interessanti fuq Bob Dylan hija li meta ġie nieqes Elvis Presley, Bob Dylan tant kien ħadha bi kbira li kien għamel ġimgħat sħaħ ma jitkellimx, litteralment ma beda jkellem il-Ħadd. Meta ġie mistoqsi fuq is-sitwazzjoni fis-snin ta' wara, hu kien saħaq li tant kien ħadha bi kbira li ikona ta' dak il-livell, kien qed jirreferi għal Elvis Presley ġie nieqes, beda jħoss kważi kważi li l-mużika, li l-muża tiegħu sabiex jikkrea l-muża kienet se biex jikkrea l-mużika kienet se tkun ħafna iktar diffiċli. Insomma, kif semmejt l-ewwel, il-legat kif ukoll il-mużika ta' Bob Dylan, jieqpaw jagħtu divertiment lil ġenerazzjonijiet differenti. Il-mistieden tiegħi illejla kważi kważi nistgħu ngħidu li għandu l-ikbar kanzunetti ta' mħabba bil-Malti, b'vuċi unika. Nilqa' miegħi lil Mike Spiteri. Kif int, Mike? Kollox sew kif aħna u Is-sena ta' tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Jiena ħanieħu posti bil-qiegħda. Mike, qaluli, ma nafx hekk hux vera jew le, li inti fan tal-Manchester United, veru? Iva, iva, ħafna. Insegwihom. Ma kontx nagħmlek il mal-Manchester United, ma nafx għalfejn, kont naħseb li tissapportja tim Taljan. Le, għax-xejn, ta' Taljan jien, ma. U minn dak it-tip li ssegwi l-partiti tal-United kull weekend. Iva, iva, iva, iva. Jista' jkun ma nitlifhomx. Jiena u l-mara, ġifieri, fhemm. It-tnejn li intom, fans. U sirna akkaniti. Bdiet, bdiet wara li kont għalaqt is-sittin, jiġifieri, u bdejna nsegwu l-futbol, peress li filgħaxijiet imbagħad bdew jiġi Aktar ħin favorina biex ngħid hekk. Mike, tradizzjoni ta' Prime Time nirreġistra lil dawk kollha li jkunu qegħdin miegħi. Isem u kunjom? Mike Spiteri. Però nimmaġina li fuq l-ID card għandek Michael. Le, Michel. Michel? Ija. U ġieli jgħajjatlek Michel xi ħadd? Kienu jgħajtuli qabel ija. Ijwa? Ija. U hekk u hekk qiegħda ġifieri, qiegħda miktuba. Data tat-twelid, Mike? 27/11. Novembru. 1955. 1955. Fejn inti mwieled, Mike? Ħaż-Żabbar. Ħaż-Żabbar. Residenti? Ħad-Dingli. Professjoni? Inkanta, singer. Kantant? Ejja. Mike, kull min jafek, kulħadd jaf kemm inti fanatiku tal-karozzi klassiċi. U b'hekk waqqajt is-silġ kollu. Delettat. L-ewwel karozza li qatt kellek x'kienet? Xi Triumph. Triumph Thirteen sixty jidhirli ta' ġifieri. Niftakrek. Kelli kelli karozza oħra, sports car ukoll. Niftakrek tirrakkuntali li l-ewwel date li qatt kellek mal-mara. Ejwa kienet xi ħaġa eċċezzjonali dik. Waqfitlek il-karozza int l-għid kollok żejt? Le, dik kien hemm pipe tal-oil pressure inqala', jiena mort b'qalzit abjad biex nidher ghistouz u ntela' kullimkien żejt. Però Mike illejla jien nixtieq nisma' storja. Għax lili qaluli li darba minnhom karozza minn tiegħek waqt maltempata spiċċajt tuża qisha ta' għajsa. Ejja, dak ha, dak ha, ejja, da xi avventura dan, da kont spiċċajt minn hotel fejn kont inkanta n-naħa ta' Tigne, kienet mimlija apparat għax ħadt l-apparat miegħi dik inhar, speakers jiġifieri u amplifier hekk, u sa ma dort mar-roundabout fejn hemm il-monument tal-Union, maltempata kbira f'daqqa hekk jiġifieri. Jiena għaddast rasi, bqajt seher lejn l-Imsida, lejn Valley Road hekk jiġifieri, kif ġejt quddiem l-għajn tal-ħassilin, ġie ilma kbir, dak kien Rover V8 jiġifieri tqil, karozza tqila ħafna, bqajt tiela' bil-mod hekk però f'ħin minnhom ħassejtha. ħadek l-ilma, ġifieri. Imma mbagħad il-Mulej b'xi mod, jiġifieri, qabdet din fuq in-naħa tax-xena u kemm telgħa kbira tallajtha, jiġifieri, fehem. Kien bil-lejl, kienu aktar minn nofs il-lejl, ħdax u nofs, whatever, jiġifieri. Mhux seta' jgħidli xi ħadd. Anyway, u rnexxieli nasal, jiġifieri. Però ndunajt li kelli kullumkien ilma għaliex meta wasalt id-dar, għandi rampa biex nidħol il-garaxx. U pparkjajt hemm jien. Ara isma' xxxxx! Beda niżel l-ilma. Ejja, għajat il-mara dak il-ħin, speċi ta' għax naf li tkun qed tara t-television. Għidtli hawnhekk baħar għandek. Ejja, kienet, kienet daqsxejn avventura. U dak il-ħin lanqas irrealizzajt li ntlitlek kollha bl-ilma. Le, le, għax imbagħad jiġifieri. Ovvjament tkun moħħok hemm fis-sitwazzjoni. Bl-istess ismu rajt li l-brejkijiet ġew sew. Jiġifieri u bqajtilha bil-mors, tifhem? Mike, ħa nqabbdek naqra nostalġija. Għandi filmat tiegħek li ħa joħodna lura kważi 30 sena. Iktar minn 30 sena. Paceable. Kliem ta' Alfred Sant, mużika ta' Ray Agius. Ikanta Mike Spiteri!

Dik il-kanzunetta fiha messaġġ imma. Hija, le, eżattament. Fil-fatt dak iż-żmien Paċi fil-Bela jqum ħafna fuq saqajh, jiġifieri kien isaru ċertu affarijiet, kien sar, jien naf, ħafna affarijiet la. U kien, Alfred kien kiteb il-kliem, speċi ta' twissija, speċi ta'. parir biex noqogħdu attenti dak iż-żmien għaliex mid-droga, mill-freedom ħafna li konna nħossu li dan. Jiena anyway, jiena kont naħdem f'ħaġa ġifieri ġifieri ġa clubs fis-sens ma tantx kien ikolli ċans noqgħod niddeverti f'dan, però kont nara minn fuq speċi hekk ix-xena tad-divertiment li kienet dak iż-żmien kienet sfrenata.

Hija. Intom il-kantanti, mużiċisti, ovvjament kontu taħdmu ħafna postijiet bħal mhuma BJ's. Hija, hija. Kien hemm ħafna postijiet fejn fejn tista' taħdem bil-live entertainment, jiġifieri l-BJ's kienet paċa fejn kienet il-mekka tal-entertainment għaliex kien hemm ħafna clubs u dan fejn konna naħdmu ġifieri. Apparti l-hotels u hekk ara dak ir-ritratt. Qed qed nidħaq Mike taf għalfejn? Għax darba ltqajt ma' George Curmel, Puse. Hija. U rrakkonta l-istorja li inti minn BJ's lil George Tfajtu ġo skip. Dika. Dika. Taf għal meta tnejdlek u. Ej, ma ma ftakarix sew, jista' jkun, jista' jkun. Le, dika għallah fillu kellna drummer, Sani, kien kien drummer tal-Echoes. U jista' jkun li badni jeħod fajni ġex ismu. La li konna nintaqgħu ħafna wara nispiċċaw ix-xogħol konna nintaqgħu klikka kbira ġifieri il-BJs kien il-post fejn niltaqgħu. Kienna konna nkantaw u ndoqqu Pawlu Ġordi Majna fuq jazz, ġifieri blues, rock, kien jiġi kull stil ta' mużika u kienet kien il-post ġifieri fejn niltaqgħu nieħdu drink għall-kwiet u naqsmu l-idejat fuq mużika li kienet kien post sabiħ ħafna ta' ġifieri bħala nies L-ispirtu tiegħu, l-enerġija. Ta' kultura, ta' kultura, għax inti semmejt il-Bob Dylan, jiġifieri Bob Dylan magħruf għal Knock Knock on Heaven's Door, huwa apparti li huwa mużiċist u hekk imma huwa poeta, poeta, l-kliem tiegħu huwa mirqum ħafna. Mirqum ħafna. Qed tifhem? Imma konna niltaqgħu, niltaqgħu barra fis-sjuf, jiġifieri fit-toroq hekk u naqsmu ħafna ideat ta' dak. Kienet ħajja sabiħa għalina l-mużiċisti. Mike, illum il-ġurnata nannu, kemm għandu żmien neputi? Tliet snin. Tliet snin? Taħseb li ħa jsir mużiċist jew kantant? Ismagħni, dak ma tistax tgħid taf għax huwa jurik veru fil-bidu, imma għadu żgħir biex dan. Naf li jieħu pjaċir internament, naf li jieħu pjaċir jisma' anke jiġifieri ritmu, qed tifhem? U jkanta l-kanzunetti tiegħek ukoll. Ejwa, ejwa jkanta. Għandna video tiegħu hawnhekk ara ħa narawh, qiegħed ikanta Keep Me In Mind suppost. Eżatt, li jlaqalu li kull darba li jarak fuq il-television mill-ewwel jaqbad kam ta' keep me in mind. Dika, dika veru, iva. Keep it, keep it in mind jgħid. Keep it in mind. Ejja, keep it. Tingwalawa sew inti u Mike. Jiena nħobbu ħafna. Mike, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Grazzi lilkom, grazzi Owen, grazzi. Sibt il-ħin. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt, grazzi għal Kun, għalik għandna numru ta' prodotti Kun li jekk ħa tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur ser tikkrea dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Sara Bajada, għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma vera tajbin però mbagħad tajbin ukoll għas-saħħa, ġifieri ħa jkun ħa tapprezzhom id-doppju, mhux ħa tieħu gost biss ikolhom però tkun taf li qed tagħmel tajjeb għal saħħtek ukoll. Grazzi ħafna Mike u l-kumplament tas-serata t-tajba. Għalilkom it-telespettaturi li qegħdin isegwu Prime Time illejla nixtieq infakkarkom u nħabbrilkom li għandna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Whole Earth Organic Sparkling Drinks. Pratikament biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna kulma tridu tagħmlu huwa li tieħdu ritratt tal-iscreen tagħkom waqt li nkun qiegħed nagħmel dan l-appell. Ladarba tieħdu dak ir-ritratt imbagħad ibagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li ħa tibagħtuli grazzi għal Whole Earth tistgħu toħorġu rebbieħa u pratikament f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli terbaħ rigal bħal ma ħa jtikom Whole Earth għax ovvjament ħa tkunu tistgħu tgawduh waqt li forsi tkunu qegħdin tirrilassaw forsi jew fejn il-baħar jew inkella fuq il-parapett tagħkom jew inkella fuq il-bejt araw intom fejn tixtiequ tgawduh imbagħad. Grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni tagħkom u qed nirringrazzjakom bil-quddiem tar-ritratt li ħa tibgħatuli. Issa, wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żgħira tar-riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt, ibqgħu hemmhekk. Orjenta, is-sale tas-sena li kulħadd qed jitkellem dwaru, the biggest sale. Just Got Better, l-aħħar opportunità biex tiffranka bil-kbir qabel ma Orjenta imorru x-showroom il-ġdida fl-Imrieħel, l-aħħar Open Weekend, is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta' Mejju. Prezzijiet imqaċċta fuq għamara ta' kwalità. kċejjen, sufanijiet, siġġijiet, mirja, purtieri, ornamenti u rigali, fl-aħħar Open Weekend ta' Orjenta minn ġewwa ta' Qali u r-Rabat Għawdex. Miftuħin il-ġurnata kollha. Żur Orjenta u niggarantilek akkwisti eċċellenti. L-ikbar sale ta' Orjenta, titilfuhx! Żmien l-allerġiji, Stérimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħesrem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Stérimar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Stérimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu. MySkin has

Nilqakom lura għal Prime Time wasal il-ħin issa biex naqdu mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristen Buħaġar. Merħba jiena Kristen Buħaġar, tabiba u direttriċi fis St. Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffetwa ħafna nisa u hija komuni ħafna. Il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti jkunu mimlijin b'bajd jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol-ovary. Għalhekk, diffiċli biex issir fertilizzazzjoni u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kundizzjoni hija kemxejn komuni u taffettwa madwar tlieta u għaxra fil-mija tan-nisa kollha ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari, jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem, kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi nsibu wkoll li maż-żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal dijabete, kolesterol għoli, mard tal-qalb u problemi tal-fwied. Mhuwiex magħruf eżatta x'jikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kundizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar agħar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed, għalhekk bħal ħafna mard kroniku ieħor importanti li d-dijanjosi u t-trattament jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-piż u tiekol dieta bilanċjata. Lil hinn minn hekk, jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anki fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu lill-persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba. Grazzi lit-Tabiba Buhaġar ta' dik l-informazzjoni siewja tkun qiegħda magħna l-ġimgħa d-dieħla. Nixtieq infakkar lit-telespettaturi ż-żgħar ta' Prime Time li għandna kompetizzjoni mmirata għalikom flimkien ma' United Colours of Benetton. Irridu naraw il-kapaċitajiet tagħkom meta tpenġu, rridu narawkom tużaw il-kreattività u l-kuluri Penġu xi ħaġa li għalikom tfisser ir-rebbiegħa. Imbagħad ġagħlu 'l xi ħadd adult joħdilkom ritratt ta' dik it-tpinġija u għidulhom li jibagħtuhieli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv. U dik it-tpenġija tagħkom, grazzi għal United Colours of Benetton, tista' trebbaħkom l-aċċessorji perfetti għal piknik jew għal ġurnata baħar li ħa torganizzaw fil-ġimgħat li ġejjin issa la jibda s-sajf. Qed nistenna t-tpinġijiet tagħkom. Nixtieqilkom il-Lejl it-Tajjeb, grazzi talli kontu miegħi u nixtieqilkom saħħa.